Arslan. Salowmaleýkim.
Biz hoş geldiň diýelimi ýa-da sen bize hoş geldiň diýjekmi? Hoş görüşdik diýeli. hoş görüşdik diýä ýa-da wapşe. Arslan özüňi tanada aýsan. Hawa. Birinjiden hä meni sylap öz podkastyňyza çagyranyňyz üçin şu wagt siziň podkastyňyz Amerikada we daşary ýurtda okaýan okuwçylar arasynda Gaty bir neme meşhur bir podkast bolup gelýär. Inşallah gelejekde hem mundan köpräk görüntüler, zatlar dileýärin size. Ok, Arslan.
Özüňi tanadaý. Sen näme edýäň Amerikada meselem? Näme, haçan geldiň we näme häzirki wagtda näme edýäň? Aslynda nireden özüň onuň şo meseleleri hem belläp bilersiň. Haçan geldiň? Hemmäňize salam.
Meň adym Arslan Jumaýew.

Ondan bärde biraz detalnymy başladym. Dil okuwyny okadym. Başda gelende turist bolup geldim. Öňden hem kiçi wagtymdan hem Amerika gelmek arzuwym bardy. Ondan bärik geldim. Bir aý dagy boldum. Göwnüme ýarady. We bärde dil okuwyna ýazyldym. Şeýdip hem galdym bärde. Ýanyndan ony muny işläp başladym. Tanyş tanyşlyk gurup başladym. Yeah. Arslan, Arslan blogum diýsek bolýar-da, dogry däl? Bir wagtlar, bir wagt gyzat bilen Arslan blog. Birinji sektor blady bilen, hata bilen. Arslan, şol şol wagtdan soňra sen Arwajy Coffee şowuny açdyň. No. Onsoň bu pikir nireden geldi? Näme sebäpden açdyň şu biznese girdiň? Şo hakynda bir zat eday. Şu aç zady boýunça. Hmm.
Meniň kofe bilen aragatnaşygym 2011-nji ýylda Ukraina okuwa çykamda başlady. Sebäbi Çarjewde biz neme ýöne Nescafe içip zat edip öwrenip öwrenişip ýörende aňra geçip hakyky bir neme çekirdekli kofäni dadyp gördüm we Şondan bärem kofäň muşdagy näme diýerler? Ýa, fanaty. Ýa, fanaty diýip bilerin. O wagtlar hem okuwa, Ukrainada wagtym hem okuwa, hem işe ýetişjek bolup ýanyndan. Indi birazjyk öýüňdäkilerden podýaşka.
Hawa, aňsat.
Tik bolar ýaly-da, daşary ýurtda okamak gaty gymmatrak düşýär. Onuň ýanyndan işleýärdim, şonuň üçin hem hemişe şeýle bir ýary uky, ýary neme öý iş sostaýanda, şonuň üçin o kofe günde bir iki-üç gezek dagy içýärdim. Ondan Kiprde işlänimde, ýagny Kuzeý Kybrys Türk Jumhuriýeti, Türk Türkiýä degişli bir ýer. Şo ýerde işlänimde otellerde, kazinolarda şu barda işläp başladym. Kofe edip, e, soňra bir e, kafe shopda işledim. Şeýdip hem e, kofe işini öwrendim. Bärik gelemde de şu dil okuwyna gatnap ýören wagtym ýanyndan kofe shoplarda kömekçi bolup, ýa günde bir alty sagat dagy işläp, Şeýdip, hem özüme pul tapýardym, hem ýene şo kofe bilen köpräk baglanyşyp başladym-da. Ýagny, dogrymy aýtsam, başdan kofe bilen, ýagny kofe shop açaryn ýa restoran açaryn diýen pikir hiç ýokdy mende. Ýagny men özümi başga nemelerde görýärdim. Başga sferalarda. Soňra gowy görüp başladym bu industriýany, ýagny adamlaryň gelmegini, edil öýüňde myhman alan ýaly-da, täze adamlar gelýär, täze adamlar bilen tanyşýaň, zat edýäň, gürleşýäň we şolara birazajyk bir öz günde ýönekeý bir gününde çalaja bir Neme berýäň amm näme happiness näme türkmençe. Hany adamlar bilen işleşmek. Hoşal bol hoşal bol. Hoşal bol kitýäler şeýdip sen hem şo energiýa bilen dolýaň şeýdip hem şu industriýany gowy görüp başladym onnoň covid döwürde özüme bir şans bildim şun neme kof indus kof şop açmagy. Baristalyk onda geçmişiň barda. Muny açmakaň bir hiç bolmanda bir tejribaň bar eken. Okey, Arslan, soram Arwajy kofe adyny nireden alýan? Arwajy näme diýmek aslynda? Kofeýany adyny, kofe şobyň adyny aslynda nireden gelip çykýar dara şonam bir aýdyp geçsen. Başda köp pikirlendim kofe şobyň adyny näme etmeli, näme goýmaly diýip. Sebäbi umuman köp kofe şoplaryň atlary meňzeş. Ýani osnovnoý kafişoplar her kim tanaýar Starbucks diýdi ýene näme Dunkin Donuts diýdi. Soň şolardan bir üýtgeşik bir zat bolmaly hem adamlaryň ýadynda galýan bir aňsatrak söz bolmalyda. Meselem köpüsi öz adyny goýýar zat etýär ýa şonda kän bir amerikanlaň beýni tutup bilenok şo sözi. Şo we Köp ulanylýan sözleri ulanasym gelmedi. Meselem, köp kofişoplaryň ady Aromadyr, ýa ýene nämedir, Kofilanddyr, ýene näme, hemmesi meňzeşräk. Soň diýdim, nä, bir unikalnyý bir at bermeli diýdim-de. Hem ondan öň men bir internet magazin açypdym, Shopify ýaly. Shopify, ýagny bir nemäň üsti bilen Hytaýdan egin-eşik getirip bärde satjakdym. Şo öz web saýtymyň adyny arwaçy goýupdym. Näme üçin arwaçy goýdum? Birinjiden-ä italýança eşidilýärdi.
Arwaçi. Hawa, arwaçi diýip, ýani olara birazjyk aňsatragam bolar diýdim, neme ýadynda galmaga. We edil Armani ýa Versace ýaly eşidilýär-dä neme sazlaşyk. Arwaçydy. Men diýdim, "Eý, şu ady goýaýyn" diýdim. Indi Arwaçy Arwa Arwaçy adynyň gelmegi nirden gelip çykdy? Doly şekilde aýdanda, Arawaçy. Ýagny Arawaçy türkmen sözünden we Biziň tiremiz bolup gelýär. Nimeden? Lebap welaýatynda Arabaçylar diýip bir tire bar. Dänew etrap taraplarynda ýaşaýarlar. Bir kiçiräjik bir oba bar. Hemmämiz hem dostlukly. Ýagny şeýle bir oba her kim bir-birini tanaýar-da. Şoňa Şondan gelip çykdy. Birinji komünizm. Meniň birinji ýerde arwat arwatçylar diýilýär şu taýda.
Gowy ýer bar şu kommentde bellärsiniz de kim başy taýdan. Men birinji ýerde men birinji ýerde keşdýän ýer arwatçy diýip. Arwatçylar kommentariýa goýuň.
Arwatçylar. Türkmenistanda bar täze öwrenýän näme şu zady. Dogry. Şu kofe shopu New Yorkda açmagyň sebäbi barmy? Näme üçin New Yorkda açdyň? Şonu bir aýdyp geçseň.
New York birinjiden kofe industriýasy üçin gaty bir Gowy şäher. Sebäbi bärde eýýäm näçe ýyldan, ýagny ýüz, ýüzlerçe ýyldan bäri kofe medeniýeti gurlan eýýäm. Bärde täzeden, ýagny tigir oýlap tapmak gerek däl-de. We bärde işlänim üçin, bärde okanym üçin, bärde ýaşadym. Bäriniň mesgenlerini düşünýän-de, haýsy bölgede nähili işläp bolýar. Şonuň üçin hem. Ýanym şoň üçin açdym bärde. Dary.
Meselem, ýa aýtşyň ýaly New Yorkda şu medeniýet kofe kulturasy bar diýýän dogry dälmi? Kofe kulturasynyň bolan ýerinde-de kofe şaplar hem kändir aslynda. Ýaman köpdür. Konkurensiýa-da ýokardyr dary bärde. Onsoň şoň meselem açan wagtyň kynçylyklar boldumy seň üçin? Elbetde, ýa men açmazdan öňem düşünýärdim. Nýu-Ýorkda her bir bir kilometrden diýerlik, ýa her bäş ýüz metrden täze kofeşop bar. Men ony düşünýärdim, ýöne men şu industriýaň içinde işlänim üçin, nirä näçe gitjegini, adamlary nädip hoşal edip boljagyny düşünýärdim. Şonuň üçin hem birazjyk özüme ynamym bardy şuň işlejegine we materiallar zatlary nirden näli näçe bahadan alyp nädip şundan kär görüp bolar diýen düşünje bardy. Şu açylan magazinler bar a kofe magazinleriň öň işläp duran kofe shopmy ýada özüň noldan hemme zatlary başlatdyňmy gurnadyňmyda. Aslynda başda birini açdyň meň bilýänim. Hawa.
Dogry da. Şondan soragy şo.
Iki müň hawa iki müň on dokuz iki müň ýigrimi bir aralygy kowid döwri. gaty kän ýer ýapyldy. Hawa. Gaty kän biznesler ýapyldy. Kiçijik bir
set setler bardy, kofe setler. Olar hem ýapyldy. Şeýdip men hem özüme mümkinçilik bildim. Käbir adam üçin erbet döwür boldy, käbir adam üçin ýa neme gowy döwür boldy şo. Yani e, refresh oldu da tazelendi market. Taze adamlar girdi, köneler çıkıp başladı. Şu arada menem Maňadam näl deýin powezlo. Mümkinçilik döredi. Hawa, mümkinçilik döredi. Tapdym we Nýu-Ýorkda şo covid döwri turistler ýok. A öz Nýu-Ýorkda ýaşaýan işçiler, nemeler hemmesi başga bir ştatlara gidip başladylar. Sebäbi köplenç işler onlaýn edilýärdi-de, daşardan edilýärdi. Ofise kän giden giden ýokdy. Şoň üçin hem klient klientura azaldy, köp ýer ýapyldy. Men hem şo mümkinçilikden peýdalanyp, arzanrak bir ýer tapdym. Birinji ýerim gaty arzan düşdi maňa. Birinji ýeriň nirede? Ştaýda birinji ýermi ýa? Ýok, birinji ýerim Manhettendady. Hawa. Ondan öň hem bir ýyllap, şu kowid döwri bir ýyllap gözledim gowy ýer, amatly bahadan. Birinjiden-ä men özüm amerikaly bolmanym üçin kredit skor, ýagny puluň zadyň görkezip bilmeseň kän bir berenokdylar o ýerleri. Şoň üçin kän agtardym. Soňunda bir ýer tapdym, gürleşdik. Ýani ylalaşdyk şeýdibem aldym şu ýeri. Garaz birinji alan ýeriň öň kofi şop bolan bir ýer. Hawa. Ýagny. Öň bir kafi şop bolan ýer. Diňe has gowusy dogrusy özüň içine gelip täzeläp marketingine täzeden el goýup. Hawa. Ýöretip başlasaň gowy. Gowy ýol. Şu günki günümizde meselem Arwaçi kofi näçe ýerde bar we näçe näçe sany aslynda zadyňyz bar? Branch. Şu wagt üç. üç branch bar, ýagny üç toçka diýýärler. Üç toçka bar. Manhettende iki sany, Bruklinde bir sany. Köpeltmek isleýäňmi?
Elbetde köpeltmek isleýän. Ýöne bu ýyl dördünji ýerim tapypdym. Aljakdym. Ýöne şu wagt maňa bir näme geldi? Predloženiýe, näme diýilýär? Näme?
Ýene bir pursat çykdy dara üstüne. Ýene bir pursat çykdy, teklip çykdy, ýagny şu biziň seti satyn aljak. Bolýarlar şoň üçin men şoňa garaşyp ýörün näli häli belli däl ýüz prosent alyndy ýa satyldy däl ýöne şo gepleşik hälem geçirilip dur alty aý bäri dowam edýär biz oňa aňryk bärik nemeleri iberýäs informasiýalary oba. Gowy neme ýöne egerde sataýyn ýagdaýyňda başga industriýada näme seredýäň onda ýa täzeden ýene kofe magazyny açasyň gelýämi. Tassaň eger-de. Öňe hem Türkmenabat diýip açýan.
Kenar diýip. Kenar kofeden.
Ýa, eger satsam, hawa, başga bir e, industriýa, ýagny şo bir ýene-de iýmit bilen bagly bir industriýa, ýöne e, sagdyn iýmit e, bölümine giresim gelýär. Meselem, häzir Nýu-Ýorkda, Amerikada aglaba populýarny bolup başlady da şo tema, naprimýer, şeýle bir tarelkajyklarda näme salat üstüne Jazz salad, Hawa, green hawa, salad hawa. atma. Şon ýaly bir zatlar açmagy düşünýän. Ama fresh food ýa mahaýyt Birazajyk bar. zat üýtgeşik.
Ee, Hawa, näme birazajyk diýip, ugry üýtgeşik. üýtgeşik.
Ýöne şundan edinen bir tejribaň barda dogry dämi? Hawa. Gireňde ýer näli tutmaly, Hawa. näli iş işgär Hawa. tapmaly, ýa o zatlar ýa o zatlar geçenseň Diňe Jaz Field üýtge kynçylyk çekmezin diýýän dogry däl mi? Üýtgeden ýagdaýynda dogry. Men indiki soragym Arwacı Coffeeň meselem beýleki kofe şaplardan tapawutlanýan tarapy nämeler? Birinjidene köp kofe şaplar meselem diýeli produktlaryny satyn alýarlar, getirip gitýärler. Ýagny fresh ýagny sweži bolup biler ýöne aralyk bar meselem meselem bir kruasany alaly şoň Naprimýr diýeli, on iki sagat mundan öň edilenedem swejý diýip bilýäs, ýa-da ýarym sagat mundan öň edilenem, ýagny swejý diýip bolýar. Hawa, ekstra fresh. Hawa, swejý diýip bolýar. Ikisem swejý-ä geçýär. Ýöne biz şony, ýagny şu aralygy azaltjak bolýarys. Ýagny biz başga birinden almaýarys. Hem-ä biz şu aralykdaky bahany ekonom edýäris. Hem kliýentler üçin Täzeje bir bişen neme kruassan hödürleýär sowuga. Ve onu diňe bir bul bir neme däl ýani sebäbi bolup bilmeýär. Näme üçin başga kafe shoplardan üýtgeşik. Ikinjem hökmany gowy servis. Ýani hiç bir adam bilen neme ara gatnaşyk dörände şo owa şo arada hiç hili bir neme Çalajydan bir neme adam neme etmeli dälde şu klientimiz seniň bir gowy nastroýeniýada däl ýa-da bir gowy bir nemede bolmajagyny ýa-ni nähili düşündirsem hiç kliente şo effekt etmeli dälde ýa-ni her bir klient gowy neme nastroýeniýa alyp gitmeli. We şoň üçin hem biz hemişe işgär değiştirýäs, ýagny çalyşýas. Ýöne şu wagta çenli toplan işçilerimiz Hudaýa şükür arasynda bir iki sanysy bolmasa galan hemmesi standarta görä gowy obsluživanje berýär. Aslynda soraýyn diýip durdum şu staff experience näme edýäň zat diýip la şu ýanky işçileri ýon ýany ýöretme mi nädip seredýäň treýning edýäň geçä geçilýär imine şoňa nädip seredýäň diýen soragyň bar da aslynda ol ýetişip bilýärmi üç sany üç sany şoňa diýen dogry dälmi hawa eliňde täzeläp durýan ýaňda staff experience da ýani iş işleri seredip durma täzeläp durma ýa öwredip durma täze bir işlerimi ýa täze bir ýollarymy ýani bir zadyň barmy tejribe nädip başaryp çykýaň şony aslynda
men naprimer meselem Otuz iki ýaşymda, ýöne ýaş kultura bilen birazjyk tanyş. Ýani Instagram ýöredensoň, TikTok zat ýöredensoň, düşünýän olaryň mentalitetine, özümizem üns beren bolsaňyz, näme köp işgärlerimiz hemmesem ýaş işgärler, energiýasy doly we şu aradadam meselem biz öňki okuw, ýani öňki okuwyň ýolundan gidemizokda, Köne o biznes we old school däl. Täze school training geçirilýär. Ýöne e, freedom ýany mm, birazjyk nemeden berilýär. Biraz demokratiýa berilýär. Işde o erkinlik berilýär. E, sebäbi köp başlyklary görýän bolsaňyz her bir minutda üstünde durup, aý muny eden ok, ony eden ok, şo mydyr mydyr mydyr adamyň kellesini ýerler-de, şoň üçin hem işgärler kän bir durasy gelmeýär aňyrda. Bir tarapdan da kakoýto birazjyk bir strogiý bolmak gerek, ýöne pastaýan her bir minut olary neme edip durmaly dälde, biraz ýaşlar erkinligi gowy görýär we şondan men köprägem neme çykarýan, netije çykarýan.
Şu sen Arwaj Coffee birinji biznesiň dor dämi? Hawa. Birinji mundan başga da aslynda öňem Shopify ýaly bir zatlar etjek bolýan diýdiň. Ýöne biznes şeklinde etýäniň we ulaldanyň birinji biznesiň. Onsoň şuny eden wagtyň sen günüň Näçe prosentini şu öz biznese berýäň sen? Ýa şu bilen ýatyp turýaňmy meselem ýa-da başga ýyllarda şu wagt nähili? Ýa-da belli bir sistemany oturtdym, hemme zatlar diňe işgärler ýönedip dur. O tarapy nähilidi? Um, Wagtyň alýamy dara günüň alýamy? Meselem, e, indi açyp başlaýan bir toçkany, şo wagt wagtyň alýar. Şo wagt ýatyp durýan, belki ýatmaýan hem. Sebäbi wagtynda etmeli hemme zady, ony, ony muny taýýarlamaly. Mende şu wagt sistema bar, sistema oturyldy. Günümiň diýeli belki 15 prosentini alýandyr arbaçkow. Effektiwni iş hasaplanda bir 15 prosent bolýar. Galan wagty öz işim. Ol sistema oturanda. Sistema oturanda. Şu sistemany oturtmak näçe ýylyň aldy meselem? Bir ýarym ýyl. Bir ýarym ýyl arkaýyn. Toşun aldy oba.
Sistemany oturtdyň dogry. Arwaju kofeýaň kastomerleri, klientlary meselem loýal kastomerler zatlar barmy ýa şu taýda bir belli bir zatlar bar, biznesler bar, şoňa gelýänler gelip gitýär. Şu arwaju kofeýaň loýal kastomerleri zatlar barmy dary? Hemme ýerde meselem men Manhettene gitýän, şu taýda arwaju kofeý bar. Men Bruklinden bilýän, men Arwaj Kofeden içjek. Diýýän loýal kastomerlaryňyz barmy şon ýaly? Bar.
Zat edýän, hä? Hawa. Da.
Asnawnoý adamlar ýaňky aýdyşym ýaly näme üçin gelýär? Gowy bir aragatnaşyk üçin gelýär. Ýani gelen wagty bir özüni her kimem bir men rusça garyşdyrýan birazjyk priznanie käbir meselem Özüňizem kofe ljubitel bilýänsiz, tanaýan. Baş bir ýerlere barýaňyz, oçur bardyr, ýöne giren wagtyňyz hiç kim sizi seretýän däldir. Ýagny priznaniýe ýok. Şo biziň aslannoý, ýagny şolam bir kiçijik punktlarymyzyň biri. Gapydan kim girip gelse, şol momentiň özünde e, aragatnaşyk almaly. Meselem, sen daže bir zatlar edip oturan bolsaňam, şo girip geldimi? Hey, how are you? Näme işleýäň? Gowumy ýagdaýlar? Birazjyk garaş, her gelýän seň üçin diýýär. Ýeterli adam üçin.
Dogry. Ýaňky müşderiler, customer bardy. Ýetdi tema. Kompýuter bilen gelýän müşderiler, customerlaryň näme seredýän? Oturyp 8 saat oturyp gidýänler bolýar-da, 6 saat, 8 saat, 2 saat. Amerikada çünki şo meşhur esasan Nýu-Ýorkda gelip kompýuterle oturyp kofe shopda işläp gidýänler kän indi hasam köpeldi soňky kowidden soň reýting ulaldy özümem edýän ýöne on ýalak bar gözüni çykaramok bolýan çykarýanlar bar çyndan olar
Ay yo indi men oturan wagtym hepdede bir kofe shopda 5 saat 4 saat oturýan indi iki hepde gelsem oňa aňaryk baramok da başga ýere barýan ýaňky kofe shop men belki alty hepdeden soň ýa bäş hepdeden soň barýan aýda bir gezek barýan diýeli ýöne netijede Her gezek baramda-da bir kofýa şopda şol adam görýän diýen adamym bolýar-da, bir geçen gezegem maňa diňle sen näme her gezek gelýäň başdak diýen ýaly sorag bar-da. Onuň şoňa nähili seredýäň, şonuň ýaly müşderileriň bolýar çyndanam ýeriňi alýar, zadyňy edýärmi ýa ýani erbet seredeňokmy ýa gowy seredýäňmi diýen sorag. Müşderi müşderi diýemizmi? Zadyna şeýdip sorasak nähili aslynda? Şeýdip sorady-da, customer portfoliony sorady. Köplenç gelýän kastomyrlaň meselem gelip alyp çykyp gidýänlermi ýa gelip oturýarlar zat etýärler işleýärler şon ýaly kastomyrlar. O görnüşem bar ýöne diýjekam kompýuter bilen oturýanlar o üçünji görnüşli kastomyr ol. Şuny da odan ýaňky aýtýanymy.
Ýenede sistema dolanyp gelýäs sebäbi eger pikirlenýän bir düşünjeli bir biznesmen bolsa başdan şo ýeri açanyňda konseptini eýýäm düşünmeli. Meselem, klient bilen hiç wagtam uruşmaly däl. Sene mene gidip barma. diýende baryp, eý, sen näme diýip uruşmaýaň şeýdip. Ýani hiç hili bir neme bolmaly däl. Dawa jenjel bolmaly däl. Daže gürleşmän hem dawa jenjele girip bolýar. Meselem, stollarda kompýuter neme Oturmak bolanok zat diýip ýazýarlar dogrymy? Eýýäm şo urşa girýär ýany gönimel klient bilen hawa urşa girýär. Şoň üçin başda açanda meselem uly kafe shoplara üns berýän bolsaňyz meselem diýeli Starbucks ýa zat häzir Starbucks hem şo kompýuterini oturýan ýerlerini polny aýryp başladylar. Nationwide ýany bütin ýurt boýunça. Olaryň indi nägili gurýar, täze lokeýşnlary, täze bir e, toçkalary nätdýärler. Şeýle beýik stulçik goýýarlar. Neudobny, ýagny oturyp bilmejek, köp oturyp bilmejek bir stollaryny goýýarlar. Meselem, beýik stol goýýarlar. Oturýaň, Birazjyk wagt geçdi, bir bäş-on minutdan arkaň agyryp başlaýar. Çykýaň-da gaýtýaň, dogrumy? Ol eýýäm size hiç zat diýmän, sizi aňyrdan çykaryp goýberdi. Ýa, goşulýan.
Tä bir iki sanakda, üç sanakda Starbucks bilýän meň raýonymda. Öňli-arkaýyn oturyp bolýardy. Soň stol aýyrdylar. Indi stol aýyrdylar däl-de, o zat dur, stullary aýyrdylar, stol dur. Onda-da oňşuşýardy, dik durup zat edýärdi. Onsoň gördüm, ol. Stulum, stolum hemme zadym aýryk görüp, blanka diýip goýaýtdyrlar. Ýöne diňe baryp pikaw edip gidýäň. Ýöne oturyp bileňok, no computer zone, hiç zat ýok. Ýöne täze ony Starbucks. Mulaýym şekilde zat edipdirler dä göni. Şoňa goşulýan Starbucks. Şo kliýentler hem, işçiler hem şo sistema degişli. Şo öňünden konseptini düzýäň. Meselem, işçilere hem öňünden sistemany düzýäň-ä. Işçileri ogurlam edip bilenok, işden gaçybam bilenok. iremçik bilenok ýa eýýäm tutulýarlar-da, sistema bar. Şo sistemadan çykyp bolanok. Ýani balyk ýaly aňryk-bärik urunýaň. Düşündiňiz ýa? Hawa, başdan näme, gowy pikir aslynda. Şonuň üçin men, naprimer, iki toçka Manhettendaky bäş sany stoly bar. Şolar şo günuzyn otursadam, beýleki kliýentler gelýär, a uje oturmaga ýeri ýok. Diňe alyp gitmeli bolýar. Şonuň üçin olar alyp gitýän kliýentler üçin neme edilen, döredilen aňyrt Manhattan. Dogry.
Manhattanda kän oturmasalar hem bolýar sebäbi Manhattanda her bir kwadrat metriň gymmat. Uly kwadrat metr alsaň 30 müň dollar aýlyk neme arenda tölemeli. Onuň içinde hem seň aýdyşyň ýaly 12 sagatlap gelip işlemäge oturýarlar. Ýapmaly bolýar kafe shop bir 6 aýdan, 1 aýdan, e, 1 ýyldan. Şonuň üçin aňyry şeýle. Bäri Bruklinde meselem Şu toçkada adamlara näçe sagat işlemäne dem rugsat berýäs. Sebäbi hatda men Wi-Fi-ýam bärdäki ýakyndaky kafeşoplara görä iň tiz Wi-Fi-ýy ýerleşdirdim oňa. Gat gymmat töleýän olar meselem ýüz dollar töleýän bolsa men muňa üç ýüz elli dollar töleýän üç ýüz segsen dollar. Ýöne hiç hili problema ýok neme tizlikde zatda. baglanyşykda. Şonuň üçin hem bärde oturmana ýerem kän. Meselem, otuz sekiz adam oturyp biljek ýer bar. Capacity bar.
Hawa. Hawa. Gowy.
Şo nemeler üçin edilen. Meselem, şo işçiler gelýär, alty sagat işlemeli, neme etmeli. Täze bişirilen kurasanyň ysy gelip dur. Edilýän kofäniň ysy gelip dur. Näçe otursadam hökman içi neme edip başlaýar. Meselem, ýaňy pit, men-ä dokdum, ýaňy siz pitsa iýdiňiz-ä oturyp. Men hem iýesim gelýär-de. Düşündiňmi? Bu Fransiýada bolýa. Şo, ýagny öňünden düzülen, şo neme gapana düşürmeli klientlere. Bu zat bar-da, Fransiýada biznes bar, ýa Fransiýada bolmaly, ýöne köp ýerde etdiler muny. Beýkerlaryň käbir adatlary bar, wýtişkalary bar, çykýan nimäsini göni adamlaryň üst tarapyna, ýagny adamlaryň geçýän tarabyna çykaryp goýýardylar. Ýörite, hä, ony täze edýärlermi bilemok, ýöne öňler edilýärdi we ony şo täze çykýan kruasan bolsun, zat bolsun, şo beýkerçiki ýysyny adamlar zamaniwit, ýagny özüne çekdirip, şol beýkera çagyrýarlar. Ine, şol prosedurany bärde içinde lokalam etseň, belki, ýagny şo ideýa. Hawa, meselem, Lebapda, Çärjewde ýaşamda. Bir san ýer bardy, Lebap çörek diýip, pekarnýa. Şo ýanda hemişe tort bişirýärdiler. Bütin şäher şolaň tordy sveži, ýagny täze diýip, şondan alýardylar. Şoň ýanyndan geçip gidende şo wanilýaň aromaty gelýärdi, şoň girip şo tortdan iýesiň gelýärdi. Ýagny bu zatlar, naprimer, ýene tigir oýlap tapmak gerek däl. Özüň düşünmeýän bolsaň, özüň şo industriýada işlemän bolsaň, näme Girýäň internede Google-a, YouTube-a şo ýerden hem öwrenip bilýäň. Ýa-da kak minimum meňki ýaly bir Chat GPT ýa hawa internetde näme häzir näme kyn öňe toçno öwrenip bolýardy bir informasiýany da. Internetde häzir hemme zat garyşyk. Soň şondan haýsy saňa wygidn hawa wygidny bolarka diýip çykaryp bilmek kyn bolýar häzir. Şonuň üçin hem adamlar kurs alýar. Meselem, birini tanaýan bolsaň, şo nemede, industriýada işleýän, şonuň wagty gymmat bolsadam, şoňa birazajyk bir sagadyny, iki sagadyny neme etdäni öwrenip diýjek bolýan-da, täze başlaýanlar üçin. Biznes aspekti. Hawa.
Ýaňy diýipdiň-dä, meselem, şu iň gysgaça Wi-Fi meselesini has gowy görýän, sebäbi gelip işleýän, Ahas doňman işini etsin zat diýip. Nýu Ýorkda şu kofe kulturasy aslynda şu üýtgeýär-de. Şo bolýar-da, o-da bir kultura bolýar-da. Şo trendleri sen yzarlaýaň şo. Üýtgeýärmi aslynda? Kofe, meselem, bir gelen adam diňe kofe alanok-da aslynda. Dogry dälmi? Kofe alanok, sen oňa bir tarapdan serwisem berýäň bäri. Onsoň şony yzarlaýaň, trendi yzarlaýaňmy ýa-da nämeler edýäň, üýtgeşiklik nämeler? planlaýar? Umuman, häzir tehnologiýa döwründe öňä bir üýtgeşme on ýylda ýa ýigrimi ýyl aralygynda bolýan bolsa, indi häzir gaty tiz üýtgeşme bolýar. Hemişedem näme diýýärler, bir nemäň sitatasy bar. Eger şo wagt bilen üýtgäp ýetişmeseň, yzda galýaň, şonuň ýaly bir zat diýýärler. Hawa. Bizem hökmany üýtgemeli bolýarys. Ertir biri gün, naprimer, bärik gelip egneşigem goýup bileris. Meselem egneşik satýas. Ýa diýeli şem bu ys berýän şemler bar. Belki ondan satmak mümkin. Ýani şu döwür bilen üýtgäp ýetişmese bolanokda biznes bilen. Manhattanda bir sany kafe şaba gidipdim. Karela, könütýän ýalňyşmaýan bolsam, zatdy. Kofe diç otyň, bir gapdalda zadym bar. Sabyryň ýetip gelýär diýsene.
Ýok. Meselem, şo taýda kofe içiotyryn, bir gapdal güller zatlar satylýar. Aýtjak bolýan, üýtgeşik bir konsepti bar dara. Gelýänler hem zatlar gelýär. Paralar gelýär köplenç. Hem şo taýda güljagazlar zatlar, bir hem zatlaryň içinde oturýan ýaly bir hili. Tokaýyň içinde oturan ýaly, agaçlaryň arasynda oturan ýaly üýtgeşik bir konsept çykarýarlar. Şonuň üçin sabyn diýdim-de, gülüň, güllüň ysy bar. Näme sabynda-da gülüň ysy bar.

Hä. Organik bir zat zat diýip satýar. Menem diýen, näme diýip baha dukka zat diýip al näme çek golýan ýöne indi gidip bir sekşinjik görmesem diýer şuny ullakan kofe shop bolsa hä. Edil keşer kassa gapdallarynda hä. Bir aýratyn böljükler tapdyrlar şu taýda ýaňky kandle mandle beýlekileri sabun bar. Onuň haýran galdym bu näme be buň näme işi bar eýsem bara iň bolmanda şony biznes aspektde organik bir hökmünde satýanlar bar eken menem beh diýdim. Bur bir gelşip başlapdyrmy ýa näme bir üýtgeşik bir zatmy diýen bir sorag boldy özümele. Dogry dogry.
Ýaňy bir gürleşibem geçipdik hä. Onsoň meselem biznesiňi şu wagt belli bir prosesde diýdiň. Meselem diýeli o proses bolmasa meselem üç üç sany bar dogry dämi şu wagt toçkasy bar. Beýleki ştatlara Ýurtda giňegine zady barmy? Bir brend şekilinde bolmaz, bir maksat. Eger biznesiňi satmasaň, başga ştatlara da açasyň gelýär.
Şonuň ýaly bir plan barmy ilerde? Bar.
Meselem, ulaltmak ýa hasam giňemek ýa-da şo belli bir men standart saklajak. Üç sany, bäş sany saklajak, standardy bolsun, belli bir zady bolsun.
Indiki toçkany eger biznesi satmasam, indiki toçkany Belkem, başga bir ştatda ýa-da baş, şu ştatda bolsadam, başga bir şäherde, kiçiräjik bir şäherde açmagy düşünýän. Sebäbi Nýu-Ýork e, gaty uly bir konkurensiýa bar. Gaty kyn häzir. Her kim şu ýerde kafeşop açýar. Bir kimi sorasamam, kim tanasamam, birinji biznes kafeşop açýar. Kyn, konkurensiýa kyn. Belli bir mökderi möçberi wse rawno şo kafşoplara gitýä kliýentleriň. Şonuň üçin häzir sereden bolsaňyz başga bir kiçiräjik setçiler hem kiçiräjik şäherlerde, başga ştatlarda indi bir kofe kultura neme özgerip barýan ýerlerde açmagy makul bilýärler. Dogry. Şu wagt meselem her kim kofe shop zat açjak bolýar diýýär. Şoňa hmm. hasam birazajyk girsek dary şu tema. Hmm. Ansat barýer kän ýok diýýär, dogry dämi girmek üçin? Kofe shopu açmak üçin. Barýer kän ýok. Ýöne konkurensiýa.
Awa, iýmit sektorynda kyn. Gir, girmek aňsatdyr. Ýene puluň bolsa girýäň. Ýöne şonda e, owa şu akymda durup bilmegiň e, gaty neme
Men indiki soragymy soramak hem şu soragy sorap geçäýin. Kofe bilen araň gowy sen. Haýsy kofeni halaýaň sen? Arwacı kofedan başga. Haýsy brendiň kofesi ýa haýsy. Haýsy brendiň kofesi. Sen nähili kofe halýaň bu ýa şoňa. Dunkin diýsene türk giderli Dunkin diýme. Tri wat no ho.
Meselem men tri tri wat no my gowy görýän nescafe bara golden eagle. Golden eagle. Men şoň zady muşdagy golden eagle-yň bara. Be golden eagle-dan beýlekileň kän zady däl. Näme oň ady. Içip bilemok. Kofe içip kofeçi däda. Ýa men soramosaň çaý içdim. Kän kofeçi biri däl. Sen onsoň özüň haýsyny içýäň. Haýsyny halaýaň dary? Bu pikire dotyrka Ukrainadaka tri w odnomdan Biziň bir sany kofe bilen baglanyşykly bir sany podkastymyzam bardy. Şonda şeýle reýd edip geçdik dary. Baha berip geçipdik şonda. Iň ýokary, ýalňyşmaýan bolsam, Golden Eagle aldymy? Ha. Tri w odnom, tri w odnom. Meşhur tri w odnom. Uly bir nemelerden, brendlerden-ä kän bir halamok. Ýöne kiçi öz ýerinde gowurýan nemeler bar bärde. Kofe, Entüziastkak. Aaa, so söz ýadymdan çykdy. Şo, o, roastery, o, şo bärde bişirýänler bar. Şolardan deňäk gördüm, göwnüme ýarady. Aslynda günde men öz kafşop, ýany öz özümiňkini öwdüm däl. Ýöne biziň kofe hakykam maňa nrawitsa. Men başga öň bir bir ýerde işläpdim. Şo ýerde dem şu kofäni alýardylar. Menem edil şo rostery ýani şolaryň gowurýan ýerinden baryp aldym. Şo şo rost temasynda şu wagtky arwajyň ulanýan rost level nämede ýa-ki dark my medium medium dark medium dark tä çünki haladym barladym şu wagt şu wagt dark däl medium dark birazjyk gara gara şokolad birazjyk karamel. nemeleri bar. Tagam. Onda siz özüňiz şu öz brendiňiz bilen aýry bir zat etýäňiz da dogry dämi? Men şo görüşme görä öz ýörite zatlaryňyz bar da meselem käbide kafe şaplara giden wagtyň zatlary bolýar atlary berip bilýäsmi?
Labellar we özleri. Lavaza diýä ýene bir zat diýä meselem. Şon ýaly ulanýarlar özleri zat bolsa da. Indi meselem seňkide öz ýörite öz brendiň öz brendiň bilen ulanýaň däri şu çykarýaň öýdýän dogry men şu rosterä bardym maňa her hili görnüşde gowrup berdiler dadyp gördüm men diýdim ina şu nemeden tagamdan men hemişe isleýän ha özüň seretýäň ony hemme datlaryny hemme näme diýen proseslerine sen elbetde elbetde köp ýerler bilýän ýöne kofe shop açmaly diýip Açýarlar. Ýöne kofäni gowy görenoklar. Alýarlar, meselem, ýanyp duran bir arabika zat goýýarlar-da, äý şu adamlar kofedir-dä, nä alarlar diýip pikir edýärler. Babas äý, meň bir-iki sany tanyşlygym bar bärde kofeşop edýän, ondanam daşary welin, olar onuň edil oňam kofesi gowy, olam şonda edil medium roast ulanýar. Soň başga bir kofeşop gözledi açmana. Soň menem oturyp gapdalyna göz seredip otyrdym, ondan bu näme, o näme diýip soraglamda, E şular diýýär, açyp diýýär, satýarlar diýýär, şu taýyn diýýär, ýetmiş müň, elli müňe satyp otyrlar, işlänok diýýär, öldi diýýär, indi dört aýdan bäri ýatyr diýýär, biznes diýýär, elli müň soraýar, şoňa diýýär, degenok diýýär, çünki diýýär, mende täze müşderi çöplemeli, onuň üçin diýýär, kyn ýer diýýär. Onuň bellik edýän ýeri, näme üçin feýl bolanyny, gyzykly ýeri bilýär, bilesiň gelýän bolsa diýýär, ýa-da customer service-iň olur, ýa-da kofesi turşudyr ýa ajydyr diýýär, boldy, esasy pointler şular diýýär, şolar adamlar diýýär, söýüp biljek bir kofe berip bilmeseň ýa-da. Şo environment döremeside şo taýda hatda ýer gowy owadan lakşr hä ýöne ýapyk dört aýdan bäri düşünmedik näme üçin ony onnoň gidip göreli diýdi gidip gördük sat etdik ýöne netijede kofesine barlap bolanok welin şon ýaly bir aspekt bar no şe imенно kofe roast gowrulma görnüşi wajyp rol oýnaýandygy öwrendim da şonda ol bir dört ýyl üç ýylyň gürrüňini edýän da oň bilen oturamdala. Gyzykly neme? Hemme zadyň bir standarty bar. Şo standarta görä ugrukdyrmaly neme biznesi. Meselem, käbir ýerler açýa, ýöne kofä aýdyşyň ýaly umursamaýa kofä nähili kofä, eý adamlar diýýä lýuboý kofänam içer diýip pikir etýä. Käbir ýeri açýa, biz sowsem unique. Ýani biz sowsem unikalny bolmaly diýip pikir etýärler däni. Alty ýedi fl neme ton bu bu ne Afrikadan gelen bu ýene nämeden gelen a, on sekiz dollardan her bir nemäni kruşkany satýarlar. Men barlak gördüm onýa ýerleri. Ýöne şolaň 80 prosendi neme bolmaýar. Fail bolýar. Hal şuň köş ýanky magazyny aýdaýyn gidip gören magazyn diýmez bar. Satýan müşder ýani ýapyk diýerin 5 ma. Näme diýdi göni bu täze açylyp oturan ýapyk ýer. Şeýle keşer bolsa keşer ýani pasture goýulýar. Tort mort zat. Üç sanak goýupdyr uly lukan edip la ýany üçüsini doldurmagyň geregi o boş bolsa da owadan däl eýýäm la hä o gün o birinji göze düşen zat buna täzelemeli diýdi bärki geçse arzaň diýdi bärini diýdi şuny ýaly aýdyp otyr özüne la ynha muny muny etmeli täzemeli zat soň eýesini gyzyklanýar da eýesi näçe satýaň diýdi meň başga da biznesim bar muňa wagtym ýok zat diýýär soň bu seretdi durtdy a bu diýýär biznesiniň üstünde de durman ýöredýän onda diýýär bu bärde kim seretdika näme etdika ýaňky diýdi däri ony. Geçip goýarys şeýtdiripler ony ýaňky alyp biri işlederlaý kofe içerlerlaý diýip goýberýärdi ýara şol işlanyň okýan şony ýazatlaý bu diýip çaga ýaly seretmeli ýara bir biznesiň ortadyrna şol roly oýnap oýnaýa diýýä dara immini şol wajyp şu taýda görkezişi ýaly ýaňky oglan onuň bellek geçenden soň gidip gyzyklandym hasam gowy geldida ony öwrenip galdym şol wajyp temalary şu açmak nirede näme üçin seretmeli nirä seredýäň. Öňki eýesi näme üçin açdy, nireden seretdi, nireden başlady, sen näme üçin seri başlasyň gelýär diýen soraga jogap bermeseň bolanok diýip bellik etdi. Yes.
Mende bir sorag bar. Indi siz üç sany branch bar diýdiňiz-ä Manhettende, Bruklinde. Bahalar üýtgeýärmi? Meselem, Otanyň, Kofeň bahalary. Demografiýasy başga. Bahalar Doklinki başga rakmyka diýende? Hm. Ýoga düşünýän. Ýöne bahalar näme üçin üýtgänok? Sebäbi paçti üç üçüsindedem şo bir baha. Ýöne meselem bärde biziň Bruklindäki häzirki oturan ýerimizdäki territoriýasy ulurak dogrymy? Indi şo ýene-de iki otuz bir hasap diýen ýaly şu bärde arzanrak Bruklinde Arenda arzan, ýöne Manhettende gymmat arenda. Aňyrda kiçijik ýer. Ýöne ikisi ýene şo bir ortaçam şo bir baha bar ýa. Girdeji şekilinde. Girdeji hawa. Bärde köpräk oturyp işleýärler. Bärde arzanrak edip biler tik arenda görä dogrymy? Meselem, ýöne şo bir bahany goýmagy makul bildik sebäbi bärde köpüsi gelip diňe oturýar. işleýä alty sagatlap ýedi sagatlap bize ne wygydny hawa ýöne bahany dogry goýaňda şo şo bir zada gelýä ýani düşündirip bildimmi biraz şo ýaky ýene-de bir gyzyklyrak sorag bardyla we ýene bir zat goşaýyn we bruklin ýani brukliniň çet tarapam däl biz şu wagt. we Manhattan ikisi paçti bir şo bir baha produkta zada üns beren bolsaňyz şo şo bir baha ýani bu bäri bir neme centre girýär ýenede
ýe şoň üçin bahany üýtgetmek kän bir nemesi ýok ýe şeýle on mün tursaň downtowna geçip gidýär ha soragy neme aslynda şo imенно bor hemme biznese degişli bolýan esasanam sen nädip seredýäň imенно şo biznes şo şopyňda Kofişopyňda consistently ýagny dowamly maintain bar-a, produktiw saklamakda nähili aspektlere seredýäň? Nädip dolandyrýaň şol produktiw bolmasy üçin dowamly? Ýagny diýip belläpdiň-de, işini täzeleýän gerek bolsa, ony edýän gerek bolsa, başga-da bir kriteriýalar barmy? Şuny şeýdýän aýdylmadyk-da, biziň bilmeýän bir görnüşimiz. standartlary hemişe saklamaly. Aha. Meselem, haladi ýaňky aýdyşyň ýaly, haladilnik diýeli, bir gün boş, bir gün doly, bir gün o zadyň ýok, bir gün bu zadyň bar, on ýa bolmaly da, hemişe standart bolmaly. Şu meselem diýeli, şo garýaç şokoladda, naprimer, näme, näme diýilýär türkmençe? Gyzgyn şokolad üçin gelýän, hawa, gyzgyn şokolad üçin gelýän müşderiň hemişe şony almaga nemesi bolmaly şu ýerde. Hökman bolmaly şo produktyň. We işçileriň hem şo kaçestwadaky obsluženiýasy. Hemişe ýüz prosent bolanok, olam dogry, ýöne haça by şo segsen prosent edip bilseňem ete success. Ok, a ýaňky diýen segsen prosent success ýöne ýigrimi prosent fail point bar, a şony nähili çözýäň meselem deli müşderi gelýä we complain edesi gelýä ýa feedbacklerini nähili yapýaň şolar nädip öwrenýäň ýa-da meselem sen ýok hmm. sen ýerini sen diňlemeli ýa-da bir komplaýn şonda ýa-da ony näl ýapýaň we özüň bolanda özüň nähili çözýäň şo meseleleri 20% faýllaňy müşderi müşderi tarapyndan komplaýn edilende müşderi bilen komplaýn ýa-da nemesi şo dawalaşanda hiç wagtdan ýa-da nemetmeliler nälim agressiw ýany bir aýalyň ýaly-da diňe diňlemeli düşünmeli boldy başga hiç zat diýip bilmeýär sen dogry däl diýip bilmeýär hawa düşünýän zat diýmeli şeýtmeli aýalyň barmy hawa bar türkmençe düşünýän.
Türkmençe düşünýän, bilýän. Türkmençe e, birazcık indi okay. öwredip başladyk ha. Şu wagtda çyn onda seretmeýär o tarap. Şu wagtda çyn gelimi e, şunam komplain et berdiň ha diýen zadyň boldum. Gel bir da komplain edende. Hawa, komplain. Hawa boldy. Hiç kelime gelmejek zat boldy. Meselem, bir Afrikan Amerikanets girdi. Bärdidem olam bir neme neme düşdi bir prazniga yani bayram bayramçylyk gününe düşdi amerikanlaryň bayramçylyk güni bular şäherden gitýärler obalaryna öýlerine neme maşgalalar bilen oturmaga hawa bärdidem kim galsa galdy şäherde şo galan adamlar otyr biri girýär yani afrika Amerik African American diýeli. Gara diýsek dogry bolmaz-a. Aw, girýä, seretýä, kim otyr, kim oturanok. Bärde neme ýok diýä. African American adamlar oturanok diýä.

Bir ýerde bir ýer men oňa kän bir üns beremok. Häzir wapşe öňe bir ýyldyz at goýsalar birazjyk gynanýardym. Näme açyp investigation açyp näme boldukä ondan mundan soň häzir wapşe gynanamok. Sebäbi düşünýän şo her hili adam bar, her hili müşderi bar. serwis gowy bolman bolsa kanyeshna neme berýäs point berýäs işçä ýöne on ýaly bir agyr neme beremizok ýagny liçnist neme zada geçemizok ýöne düşünjek bolýas näme dogry näme ýalňyş edipdir eger onda da srazu işçi kowlanok bizde meselem bir ýalňyşlyk goýberdi bar sen git senden işçi bolanok diýlenok

Ondan bir aýdan çykyp gitýänlerem bar. Sen minusda bolýaňda, treýningem etip pul. Birini treýn etdirmek pul. Neme bar diýýän, bir ýyldyz goýan bar. Hökman neme bolup bilermi? Näl diýen?
Kontrakt. Ýa kontrakt diýjek bolmakda. Başga bir indi edil başga bir golaýda kofe şoplaryň birinden bir işçisimi ýa-da o biznes owner bolupmy? Sen beter zat pikirlenýäň. Wala arka tarafy ne derece? Wala meselem şon kontrakt edende dem ne 3 ay minimum sen çykmaly däl diýseň hem ol 2 e, gün gowy işler, 3 gün erbet işler. E, umursamaz işi kem bir nemetmez, e, netije bermez de. Şoň üçin bizde kontrakt ýok. Çykjakmy bolýaçyklar? Göni zatda misal men Google Google rewiewde ýazýar diýýär. Käwagt ýöne oturyp pikirlenýän. Pikirlenmän la geçen bir ýeriň Google rewiewsinde okadym zat bir ýylda zertdir. Sebäbi şu men çagam bilen girdim diýýär. Ýa başga biriniňem çagasy içerde oýnap ýörkä ylgap muň çagasyny kakýar. We diýýär şo kakan üçin size bir ýylda berdim diýýär. Hiç logika ýokda ýa ýa-da Ol işletýän restoranyň hiç zady ýok, ýa näme etsinler. Hany gelip meň çagam girdik gün oňam çaga gelip kakdy şoň üçin hem bir ýylda diýä. Dä hiç zady ýok bilýäňmi onda. Amerikada ähli guramalar müşderiniň tarapynda. Ýani Amazon bolsun, neme bolsun, restoran bolsun diňe müşderi dogry, müşderiňki dogry. Şo nemesi bar, onuňam gowy tarapam bar, erbet tarapam bar. Diňe gowudam diýip bilmeýäs. Şonuň üçin arasynda şon ýaly nemelerem Hudaýa şükür, ýene-de şon ýaly e, prosentaž, şon ýaly müşderileriň prosentažy az sörano. Ýani aglaba köp adamlar ýene düşünjeli adamlar. Yani on ýaly biri belki 8%, 10% bolup biler. Ýene de şu kofe şopa deýşik как раз diýýär-de, şu temada çaga diýdi, ol me oke aklyma näme geldi? Pet free zona meselem, güjükli zatlar gelip bilýän, yani känmi gelýän şu Kofeşoň şon ýaly we zyýan berýän momentleri bolýamy ýa peýdasy kän?
Arada boldy bir iki üç gezek boldy on ýaly zat meselem New York näme diýerler zaprişaýat to ýest New York rugsat beren owo gadagan neme bilen güjük bilen pişik bilen kofeşopyň içine girmek gadagan kategoriçeski owo diňe serwisde ok bolmaly. Onam haýsy birini näme edip dokumentin görüp bilýär. Meselem geldi bize as soňunda şeýle bir karara geldik. Biz diýäs diňe servis dok ýani servis it girip bilýär kafşopyň içine. Şonuň üçin hem egerde bir barlyk gelse, şunuň servis dokdugyny aýdyň diýip bilýär. Bize şeýdip müşderilerimize maslahat berýär. aslynda gadagan. Ýöne gelýä, meselem bir zat diýseň, amerikanlar öz itlerini, pişiklerini çagalary ýaly gowy görýär. We eger sen itiň bilen girip bileňok diýseň, gaharlanyp gaýdyp gelmezligem mümkin. Şoň üçin biz şeýdip mylakatly bir ugur tapdyk-da şeýdip. Esasanam Nýu-Ýorkda gaty uly bir neme komýuniti. Hem biz olara kömek etjek bolup duran ýaly, meselem, eger barlygy gelse, şeý diýip aýdyň zat diýip, olaryň tarapynam tutan ýaly-da. Şoň üçin kän bir neme bolanok ondan. Kaman cringe soragy gele, egerde barlag güjükli gelse näme etjek? Ýa.
Kamerany ýapaýda.
Barlag gelip sawun satsa diýsene. Ýa-da özüň bir biplaý, bir zat edäý bara, soň şo taýsyny. Okey. Adamlaryň gyzyklanýan soragyny soraýyn. Bruklin üçin diýeli. Sebäbi lokeýşina görä üýtgeýändir. Bir coffee shop açjak bolsaň, näçe kost zady näçe çykdajysy näli? Noldan aşjak bolsaň meselem bir kofişabyň çykdajysy näçe bolýar? Noldan gurjak bolsaň. Noldan urjak bolsaň a. Ýene adam üýtgeýändir meselem diýýän men bir kofişaby öň işläp durdy şony aldym. Ýöne meselem diýeli şon ýaly bolan ýagdaýynda meselem diýeli noldan guran wagtyň näçe alar meselem? Meselem diýeli boş diwarlar. Boş ýer ýagny white box ýagny Ak Hemmer, hiç zat goýulmadyk, neme, santehnika geçirilmedik we eýýäm bärde neme territoriýasyna bagly. Meselem, kiçiräjik bir ýer bolsa, bir ýüz müň dollar gerek. Ine, şu Bruklindäki e, toçkamyz ýaly Google-dan girip görüp bilersiňiz. 167 Rogers Avenue. Bärdäki ýaly bir ýer açjak bolsaň, 350 müň dollar gerek. Meselem, şuňa wrode bu seredýäň, neme öňki eýeleri dört ýüz müň dollar wloženiýe edipdirler. Ýagny ýatyrym ýatyrypdyrlar. Hawa. Dört ýüz müň dollar ýatyrypdyrlar. Sebäbi santehnikany geçirmeli, elektrikany geçirmeli. Hemme zady geçirmek üçin hem Nýu-Ýorkdan, ýagny döwletden oba rugsat alýaň. Rugsat bilen hem diňe rugsatly nemeler iş kontraktnikler işläp bilýär. Kontraktnikleriň hem rugsatlaryna töledigi üçin olar hem gymmatrak bolýar. Обычный işçilerden gaty gymmat bolýar. Men bir kondisioner goýdurmak üçin, meselem diýeli, bir ýunit birini goýdurmak üçin 7000 dollar çykdy. Hawa, sen pikir ediber bärde näçe bölegi bar?
Aslynda gurmak aňsat ýaly görünýär, ýöne görünmeýän çykdajylary yzynda köp diýýäň-dä, dogry dälmi? Hum. Dogrudyr. Bulaýyny öz zady, meselem, gurjak bolsaň näçe bir wagt alýar kofişap? Ýaňky diýýäň rugsatlar almaly, belli bir laýsens zatlar barmy onuň ýaly? Meselem, men şu gün karar berjek kofişap gurjak diýýän. Iki hepdede men ine şuny taýýar hemme zadyny alamdan soňra açyp bilýän. Bir aýda açyp bilýän. Ýene-de ýerine bagly da. Meselem, ýöne kafe maşynka goýup, diňe kofe satmak üçin kän bir zat gerek däl. Holodilnik goýup, üstüne kafe maş sorry, maşynkanam goýup bilýäň. Ýöne noldan bolsa iň azyndan alty aý gerek. Rugsatlar almak, neme, kontrakt. Bular özüňiz çykarýaňyz, özüňiz etýäňiz. Oňam rugsady bar öýdýän hä, sanitation diýýä, ýene bir zat diýýä. Kanyşn. Olaňam rugsat, fire department diýýä, dogry, dogry. Alty aý. Alty aý iň azyndan gerek. Indi soňam rähimli rakdylar. Hawa. Ýok, olam gürleşişiňe bagly. Meselem, käbir ýerler, meselem, käbir bir Manhettende gaty adam kän bir ýer bolsa, olar saňa mugt aý bermeýär. Ýöne daşrajyk bir ýerde bolsa, Bruklinde zatda mugt aýlaram berilýär. Sebäbi sen şo ýeriň eýesine aýtýaň-da, men neme bir zat gurjak, ýagny ýatyrym ýatyrýaň bu ýere. Şonuň üçin olar saňa Ustupka edip, dört aý, üç aý, alty aýa çenlem bermekleri mümkin. Gürleşişiňe bagly. Biznes frendli diýeňde. Hmm. Gowy, hawa. Sebäbi olaradam netijeli o neme, biri pul ýatyrym etse, o ýapsadam biznesi, indiki biznes üçin tizräk neme klient tapyp bilýär-de. Yes. Arenda üçin.
Dogry.
Bar soraglaryňyz? Bar, mende bir sorag bar. Ýöne future plans, meselem ýöne şu coffee shop future plans diýen bir bir aspekt bar, meselem şuny ýaly ýende şuny ýaly bir zat etjek şu magazynda, bunu edip etjek diýen bir pikirleň barmy? Şu coffee shop-a degişlimi ýa bu ýa-ni gelejekde bizneslere degişlimi? Coffee shop-da diýeli häzirlikçe, çünki häzirki eliňdäki bolan biznesde işläp duran.
Şu wagt Dogrymy aýtsam, meselem, boş wagtym bolsa, käwagt öýde ýatyrkamam ýa neme, maşynda bir ýere barýankamam, neme, ýutubda wideolary açyp, täze bir ideýa neme etjek bolýan, tapjak bolýan, bir zat edip, ýagny dopolnitýlny bir neme, girdeji getirer ýaly-da. Şonuň üçin hemişe, ýagny biznesmen hemişe gözlegde diýip bilerin-de. Şonuň üçin belli däl. Ýöne men aýtdym-a, indiki biznesim şo Sagdyn iýmitlenmek diýen hökman organik bolmagy hökmanam dälde näme freş we adama sagdynly boljak iýmitleri taýýarlap şeýdip satmagy düşünýär. Sebäbi bu Amerikada dörän zat başga ýurtlaradam barýar bir on on bäş ýyldan. Hemme ýerdedem näme meşhur bolup bilýär.
Hawa.
Soňky soragymy soraýyn onda. Sora dogan.
içinde galmasyn. Öz işini saçyňa owadanca eken sen men sen saçyňy haladym bäri. Ýatdan çykarmaň gyzyl mikrofon munda. Ýe. Gyzyl mikrofon näçe ýyllyk dawasy bar. Dawaly bu mikrofonyň üsti. Özüni öz işini gurmak isleýän ýa-da şuň ýaly kafişap açjak adamlara berjek maslahatyň näme bolar?

wajyp zat nirde ýerleşýändigi kofeşopyň. Sebäbi kaf kofe kultura bolmasa ýöränok şu ýerde biz. Kofeşop ýöränok.
Location bolmy? Ow. Wajyp zat diýýär location onda. Ow, iň wajyp zat.
Meselem diýeli şu kofe kän bir kulturasy bolmadyk ýerde 300 müň dollar beribem şu kofeşop gursaňam şu müşderiň bolmasa

Lokeşinem kofiçýana meňzäni o aýdýa soňam durdylaý. Şoňa bardy da şoňa bar ýa şo. Lokeş lokeş lokeş. Menem ony e, üns berdim sebäbi köp ýerler näme üçin yzly-yzyna kafşop köpli ýerler bar. Ýöne kän bir kofe kulturasy bolmadyk ýaly ýer. Näme üçin? Sebäbi arzan arenda. Her kim arzana bökýär dänen şeýdip e, bir-biriniň ýanynda açýar. Meniň hem e, öz ýalňyşym bar. Şu ikinji toçka Manhattandaky arzana Böküp, şo ýeri açdym, ýöne ýanymda şu wagt tä ýene bir kafeşop açylýar. Ýagny üç sany öňden bardy, ýene biri açylýar. Sen dört, bäşinji bar. Bäşimiz bar, ot bir nämede durus.
Şunam onda soňky soragy berip ýapaýyn. Şu wagtky tejribäň bilen, şu wagtky zatlaryň, tejribäň bilen nary biznese başlasaň, şu kafeşoba şul iş etmezdim diýen zadyň barmy? Men, meselem, ýaňky bolup biler, oň daşyndan, meselem, öňem bardy kofişoplar, men açdym diýýäň-ä. Ondan başga, meselem. Ondan başga näme ýalňyşlyk? Hawa.
Ýalňyşlygam bolup biler, ýöne şuny şeýle ederdim diýen başlangyjyny şuny ýaly ederdim diýen bir zat bar. Elbetde bar, elbetde bar.

Şoň üçin ýörite ýuristiň zadyň barmy şol adama? Indi bar.
Indi bar. Ha, demana tütün adam bişdi bir ýere. Iki ýalňyşlykdan soň bar indi. Dogry.
Ýa, gowy şol aslynda. Iň wajyp zatlaryň biri hem dogry diýýär. Arslan.
Aýtjak zadyň barmy daşyndan? Mundan daşyndan özüňe gyz. Hawa, aýtjak zadyň. Aýtmasam, hökman aýtmaly men podkastda diýen bir pikiriň o zadyň barmy? Ýok bolsa. Bar.
Şu kamera. Seret. Gör şu kamera seret.
Dur dur. Hmm. Hökman podpisatçy.
Şola dogry. Eee Izarlama unutmaň. Sebäbi seretýänleriň köp bölegi izarlanok. Biz belli bir maksada ýetjek bolýas, yzarlamagyňyzy maslahat berýäs. Halasaňyz tanyşlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy maslahat berýäs, maslahada beremzok, isleýäs, haýyş edýäs tanyşlaryňyz bilen paýlaşmagy. Artdan köp sagbolsun aýdýas saňada. Myhmanymyz bolanyň üçin. Hem myhman şekilde bizi kabul edeniň üçin köp sag bol. Indiki sanlarymyzda görüşýänçäk hoş sag boluň. Bruklin New Yorka gelseňizem i Manhettenada Arwaci Coffee adreslerini hem ýazarys aşak hökman baryň. Çytaýda ine adresi. Çytaýda.